Безнең Кышкар авылы чыннан да горурланырлык. Ул матур табигатьле, матур тарихлы, шул ук вакытта матур халыклы да. Җыр-моң сөючән, тәмле дә, шул ук вакытта үткен дә телле, тырыш, уңган халык яши безнең авылда. Алай дисәң, безнең авыл турыда читтә дә бик яхшы беләләр икән. Менә татар эстрадасы артистлары Кышкар авыл турында ниләр белә, тыңлап узыйк әле. Ә син Кышкар авыл турында нәрсә беләсең, Булат? Кышкар турында мин шуны әйтә алам, 2013 елның 20 июлендә мин Instagram аккаунтын үземдә булдырып, иң беренче фотоны нәкъ менә шул Кышкар авылында ясаган идем. Ә, инде уен очыны бергә әйтсәк, моны бу фактны белмичә һич ничек мөмкин түгел. Чөнки данлыклы безнең халык шагыйре Габдулла Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф нәкъ менә шул Кышкар авылы мәдрәсәсендә белем алган. Моны белергә кирәк. Кышкар авылында яшәүчеләрне курортлар кызыксындырмый икән, алар рәхәтләнеп завод плотинасында су коеналар. Авыл халкы элек-электән тигез шома юл турында хыялланган. Ниһаять, 2011 нче елдан кышкарлылар асфальт юлдан җилдерә икән. Тик әлеге юл бары тик мәчеткә кадәр генә. Әле берәү сөйләп торды, Кышкар каенлыгында шундый матур иттереп Сабантуйлар үткәрә торган булганнар икән. Эх, күңелле булгандыр, име? Кышкар белән Кишет арасында ике инеш кушыла торган бик матур урын бар икән. Әлеге ике су кушылдыгына еш кына балык тотырга кайта торган булганнар. Аллабирса җәй генә җитсен әле. Мин дә кайтам. О-о-о! Алайса мин Кышкарга җиләк җыярга кайтам. Җиләкләре бик тәмле һәм... Сусыл була диләр. Арча районының данлыклы Кышкыр авылында инде данлыклы шулай кибетче Мортазина Рәхим апа күрше тирә авылларны һәм инде авыл халкын ничә еллардан бирле инде үзенең сыйфатлы товарлары белән сөендереп тора. Шушы клуб төзелгәнче, телефоннар булмаган чакта ул клубның инде фундаменты, халыкка аралашу урыны булган. Кышкарда үтә дә башлы кешеләр яши икән. Әнә берсе дә, Сәлмән абый, җил генераторы ясаган. Минемчә, аңа Нобель премиясе бирергә кирәк. Әле аннан башка җыр-моң сөючеләр дә бик күп, һәм шуларның иң популяры Старый Рафили санала икән. Бу авылда, без белүебезчә, мәдәният бик көчле. Хәтта иске клубны сүткәч, 2005 нче елларда китапханәне клуб итеп ясап, анда концертлар да куйганнар. Хәтта дискотекаларга кишеттән генә бер 30 кеше көн саен йөргән булган. Күп еллар мәдәният йорты җитәкчесе вазыйфасын башкаручы Шафигуллина Ләйсән апага күңелле чаралар оештырган өчен Кышкар халкы бик рәхмәтле дип белә. Элекке клуб иске генә булса да, ул заманнарда авыл халкы кассеталы магнитофоннарда әле шаулатып, гөрләтеп, клуб тутырып, концертлар куйганнар һәм менә үзләренең тәүге адымнарын диджейлыкка Айваз Садыров белән Гаяз Гайсин да нәкъ әлеге клубта башлаганнар икән. Кышкар авылы җәнлекләргә бай. Авылда куяннар да, бүреләр дә, күселәр дә бар. Авыл кошлар белән дә мактана ала, песнәк, Чәүкә, карга, үрдәкләрне дә очратып була. Кошкар, менә дигән авыл! Еэээ! Хай-юхай! Сәлам авылдашлар, кайткан кунаклар! Хо-хоу! Күпме халык җыелган! Ну, тик ятмыйсыз үзегез, шундый матур чараларны бер-бер артлы үткәреп кенә торасыз. Молодцы, молодцы, әйбәт. Ну, нәрсә хәлләр үзегездә? Ярыймы? Ничәва, миндә дә бара. Гөрләтәбез, нәрсә бар, шуны гөрләтәбез. Кайталмадым бит, нишләтим? Кызганыч, әлбәттә. Эй, сагындым, сагындым, сагындым, теге абый әйтмешли. Әйдәгез, менә болай килешәбез. Сез менә мондый шәпски мероприятиеләрне ешрак уздыра торган буласыз, ә мин кайтып берәрсендә чыгыш ясап китермен. Ярыймы? Димәк, килештек. Очрашырбыз. Матур гына сәлам сезгә. Мин Гөлназ Сәфәрова Кышкар авылы халкына, авылда хәзерге вакытта җыелган барлык кунакларга зур сәламемне юллыйм. Һәм иң беренче чиратта шушы авыл оныгы булуым белән горурланганымны әйтәсем килә. Чынлап та горурланам, чөнки Кышкар авылы элек-электән үзенең мәдәнияты, тарихы, мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл. Кемнән генә сорама, Кышкар диюгә, ул бит әле теге мәдрәсәле авыл дип шундук аны исләренә төшерәләр. Әлеге авылга мин кечкенәдән бик яратып кайтам. Минем әнием монда туган. Минем яраткан әбием, туганнарым монда яши. Һәм Казанда туып үсүемә карамастан, мин әлеге авылны бик якын күрәм. Ул минем төшләремә еш керә. Кышкар авылының һавасы, аның табигате, аның халкы барыбер дә минемчә башкалардан ничектер Яхшы якка аерылып тора. Үземнеке якынрак булып тоелгангадырмы. Нәрсә телисем килә, әлеге авыл бетмәсен иде. Аның э, урамында утлар янып торсын иде, балалар тусын иде. Яшәсен кышкарамы. Теләк итеп шуны әйтәсе килә. Авылыбыз яшәсен, яшәрсен. Ә, Кешеләр авылдан китә диләр. Ә, Менә шулай бәйрәмнәрдә җыелсак, кайтып торсак, балаларыбызны алып кайтсак,